Ka wawere koda mano, adwa ni mondo mi wadonj e wach mar IBC. Mm. Wach IBC en gino mabende osebedo ka jopiny luwo machiegni ahinya mm. aka kata mana moko kuom jolonygo mag yiero kata electoral experts gi dho mbogo osebedo ka wacho ni ranyisi duto manitiere gi sani mm. nyiso ni samoro nyalo bedo ni piny Kenya odeko mokalo mm. ne chenro momakore koda timo ikruok ne yiero maduong' e higa mar gana ariyo to kod prariyo gabiriyo ang'o momiyo moko kuom ji wacho kama mm. wayudo ni e saiko mar ik yiero ka ik yiero kodong' thuologo maromo higni ariyo to onego mm. bed ni nitiere ibc manie apis mm. chieno mag ndiko jogombolo osenego bed ni osechakore mm. nono rejista mar jogombulu onego bed ni dhi nyime, nyime yes. rieyo kioma kuondego mag od bura bedo onego bed ni dhi nyime mm. kaachiel kod bende timo puonj kata chiwo puonj ne jopiny midendo kaka civic education mm. gi sani iwacho ni one late mm. chiegni gi thuolo madhi dweche madhi ochiko gi bathe mm. kaluwore kod bedo ni manyo commissioners manyien osebedo kokawo thuolo malach mokalo to kod cases mabende nyocha ochwal e doho mm. nwaneno ka od bura maduong' ne opwodho nying Erastus Edung' Ethekon kaachiel kod lange gima nodong' ne en mondo mi koro ne pwodhgi kokalo e bokeno mar piny owacho mabende doho nowacho ni ok nyal tim nyoro jong'ad buche adek mag doho maduong' kotelnegi koda Justice Lawrence Mugambi to kod Roslyn Naburili to kod jang'ad bura machielo mar adek nyo ng'ado bura en wach ma bende bet okiko it matin ka nang'iyo yes. mbui mopogore opogore mag weche manyien mm. gima ne iwinjo ko oboke mar the standard owacho opogore kod mano mar the daily nation mm. gima bende mar uh, ute mag fwamo moko bende nowacho mm. ne odwa kiko it mm. mm -hmm. emomiyo ne odwaro bet mondo mi wayude Okilo oloknwa tiende. Kata kamano, kaluwore kod wach maduong' en ni jatend piny nogo chapa nying kamishonas abiro gi kokalo oboke mar piny owacho manyiso ni koro opwodhgi ayanga ma gimodong' kende en chamo muma kendo donjo apis chako tich. Mm. Ma we Kamishono nogo mar IBC kanye? To ma nyiso ang'o e chenrogo duto bende gin mago mag timo ikruok ne yiero maduong'. Dipo ni pod jo Kenya gi mano Boniface Mwangi kaachiel kod ah, jago machielo iluongo ni Roy. Mm. Uh, gidipo ni ginyalo dok e doho Then I'll the appeal.
mondo gidhi apil koso dhi bedo nade. Mm. Yes. Uh, mano bende nyalore ginyalo dhi eh, doho mar aywagra mm. mondo mi gichwal ng'ur uh, ni ng'etono ok obedo maber ahinya kata kamano ka ng'iyo gigi te sinia mm. uh, ibc uh, kapo nono ni owege wa machielo dhi nyime kaka jatend piny osegogi e chapa oboke mar piny owacho mm -hmm. gima duong' en pesa gima duong' en pesa ka pesa nitiere to processes gi te mm. ng'ikruok biro mana bedo ka funding ka koro pesa koro onge mm -hmm. ma bende koro ginyalo timo go chieno gi eki duto to aneno ka ka onge wach doho moro mbele doho ema nyalo aneno ka doho ema nyalo riwo process chieno ni endi mm. ponono ni uh, Boniface Mwangi gino chako ringo dhi e doho mm -hmm. but then ta chieno te ka ponono ni pesa nitiere pod still ginyalo ginyalo ringo gi chieno gi duto te ma gitim ma gite kapok uh, saa yiero ochopo
Bende josiasa mosebedo kowacho ni ok gimor kod kaka ne otim chenoni nikech gineno ni Erastus Edhunge Thekon kaachiel hmm. kod Lange ni hmm. mago jolwet moluor William Ruto to kod moluor Raila Odinga. Hmm. Bende jo Kenya nyalo bedo kod yie confidence gi commissioners gi wawach ni ero gidhi gi chamo momo obed kawuono obed Monday obed tich ariyo obed tich adek juma manyien bende ginyalo dhi bedo kod yie ni ma en commission madhi bedo mochung' kar kende E, mano kelo penjo ma uh, mano kelo penjo ing'e ni kaluwore kod uh, wach ma doni endi mm. kaluwore ing'e ni Boniface Mwangi e, nitiere joma bende dhiro tok gi senia ok ni gin uh, kaka ah, ah. jo Kenya gidhi e duoki ah, gi nitie joma bende nitie joma bende bak gi nitie joma bende go obugo tiende gi obugo tiende gi lo Uh, mar mondo mi gidhi donjo as, as, uh, kata obedo ni gin activist kata jokeno na tij oganda mm. to sini aki ng'iyo IBCs commissions gieki nyisa higa ma commission moro osebedo bera ni a ni a ma commission maber ma commission maber ma wadhi godo e yiero donge na we need reforms wadwa wari lokruok Eh, commissions gi teke chako ng'iyo e yiero mokalo ga chien onge sama jo Kenya osebedo ga gi yie kata jotelo mopogore opogore moko osebedo gi yie gi IBC onge onge onge
e yo machiek nolu kod uh, gima chik owacho e manyo commissioners manyien jokenya kata josiasa ma bende osebedo kod to nochwalo jogi manobedo e selection panel panel Yes. mane gokogno jogo duto mane oro kwayo Eh. kinde moko bende wacho chien kae ni kata mana migosi erasas e dhung'e tho kono wuon nopenje ni to be ni apply manyo tij nooyo ni an ne ng'ato apply na nowacho Eh, Cliff eh, no ni kanyalo nowacho, manyo nowacho, dwolno nowacho. koro ng'ato penjo ni to kare tini nokidwar kare kare ma koro in kani Eh. ibiro timo ang'o ka nada bedo jakom mar ibc
ma kenya dier to en nokoro en kwayo nokoro kwayo Eh. nyinge ne onge list Eh. ma bang'e wacho ni gin mana joma notimo ang'o nodogori nyingi Eh, to achien kara dak otamore dak otamore Dak notamore. Eh, eh, mano be nyalo koro kelo mano penjo bende dak nyalo miyo notamore jomoko chir ni a Eh, ma eh. kare jalwet ng'ani Eh. ma jalwet ng'ane ng'ane idwa tiyo kode e chopo dwache nikech chon nyinge ne onge list Eh, mana adier. moduogo yie ni en ok apply Ok apply. To nyinge moko be nitie mano medi bang'e. Nyinge moko Inyalo be nitie paro. mano medi Nitie nyinge bang'e. mano medi bang'e kacha. mabe moko kuom nying joma nomedigo nitiere manie list mogik nie list mano mogik. pwodhi kod od bura Com- Commissioner. koro en ma bende gino bende bobro bedo ka wang'iyo waluwo machiegni ni to bende gie thuolo ma sani mm. ang'o ma koro josiasa mosebedo ka kwedo jotelo gi dhi wacho mm. pod gidhi medo dhi mbele kod dhiro ajenda ni ok wabiyie mm -hmm ni erastus edhung etho kon kod lange mm. ota commission mar ibc ma mm. kabaye to ruch oko chino ni mondo michake manyien koso dhi bedo nade kinde moko jatend piny owacho ni mimi sina shida na ibc mm. wale wamepeleka mambo kotini mm. ndio wako na shida hao ndio wataki uchaguzi mm. joma bende uh, chwalo wache doyo ema bende koro ok odwar yiero ting'eni the moment ma seche ma ineno ka doyo ing'eni chiro ma doyo mm. ok en odiechieng' achiel odiechieng' mm. ariyo en process it is a process mm.
chiro doyo nyalo dhi nikech mm. en mention en ang'o hearing ni mm. en process mm. koro uh, kipachato naneno ni jogo eh, commission ni obedi obed abeda nikech the moment ma omedo ma weche doyo medo bedo eh, e kaka kinde rumo haya e kaka kar kinde rumo no yes gisani wayudo ni nitiere kwan mag kuonde mag or buche turi monego bed ni ibage yiero madunde e thur ka mm. bende nitiere wards modhuro monego bed ni itaye yiero madundo e pacho kae mm. Mm. bende thuolo modong' nie bende ibc dhi bedo kod nyalo mano mara timo ikruok makare luoko rejista mar jogo ombulu kaachiel kod tawo yiero madundogie mariekio kuonde mag od bura mandik jogo ombulu manyien maluok mm. rejista mm. mapuonjo piny mm. bende thuolo nitiere moromo mano bende to ma jokenya osebedo godo ni gi kama wantiere ni bende wadhi bedo kod thuolo moromo mar ibc bago yiero ma jokenya nyalo yie kod dwokone mm. ariyo nono ariyo abiriyo mm. 2027 mm. chino gi te aneno ka deadline time to tin sa tin mm. chino gi te te te mondo tim uh, mondo tim gi higani Mm. in fact sani ok wadong' gi Higa ni dweche higa manyien. eh, be wadong' ma gi dweche matin mm. kodong' na gi dweche ang'wen to waloko, waloko mwaka mm. time tin Time tin tin. atina kabisa So yo machiek nti ok, dhi- ok, ok nyal tim gi te e yo machiek kitamo wacho ni onge yiero kaka Moses Kuria wacho 2027. ayiero nitie Ah, ah, kar nono kiepe ka ntiere ma ginyalo miyo priority ing'e ni- ing'e ni register to nyaka, nyaka lwoki mm-hmm. Joko- jogo kura manyien nyaka nyaka ndiki yes okay maman jo sekar mago manyien kech kinyalo paro 2022 ne wacho ni jo sekar Jo Sekar mago mago, yes. ema notimo ang'o Eh. ema notedo dwoko otedo dwoko ka onge kenya ka chowo ka en kia panama kia fundi koro ma gin gigo duto bende samoro jo kenya po nyalo bedo godo kod to komakore kod ah, gigo monego bed ni time kind sani to kod yiero maduong' mano mabiro ochopo kanyo saa ariyo mar okinyi gi dakika maromo kanyo piero adek to kod ochiko cheno en rameny piny kenya joma nie wan ka kod wuod migori county man wuod awendo arizona chieng' kuyo e cheno mar rameny piny kenya bang' thuologo matin kende adwaro mondo mi wab- wami thuolo kaka japiny bende igolnwa pachi komakore kod wechego ma bende omako iti kata osako iti walengre matin nitiere moko kuom jokenya kaachiel kod josiasa masani wacho ni sundo ogai mar ODM oluwo Raila Odinga mondo mi odhi obed e debe mm. kochopo yiero maduong' mar higa mar gana ariyo to kod prariyo gabiriyo bende wasewinjo ka moluwo Raila Odinga owuon nitiere gigo maricho ma samoro osebedo kokwedo mm. ma timore e piny owacho mana masani ahinya nyato komakore koda rocho ratirogo mag oganda kedo kod lweny mano mar mibadhi mm. kaachiel kod telo makare magi duto osebedo ka kelo penjo modhuro ni to dipo ni moluor odinga kata mm. mana kinde mag sabasaba nchineno kowacho ni osiro jende odhi e ng'anyo obaga romo galamoro e alaponogo ma kamkunji yes.
owuoye weche ma bende osebedo kadhi maricho e mm. thurka kaachiel mm. kod rapar marini 35 mag dhialo dichieng'o nogo mm. mar sabasaba mm. Dipo ni samoro nitiere josiasa jodito mag siasa e thurka mm. masani koro neno ni bedo e debe mar moluor Raila Odinga nyalo biro konyo e yorego mag tego ratiro mag loch demokrasia mar bedo koda yiero manyalo bedo mano ma uyanga. Mm. Jomoko bende wacho ni dipo ni dhir midhiro godo moluor el odinga no odhi obedie e debe nie mm. en yo mano mar neno ni kadipo ni joma dwa golo e telo jatend piny owacho masani kotelnegi kod rigadhi gachagwa mm. nyalo bedo kod uh, thuolo matin mar kawo loch yes Nikech ng'e ni ka moluor William Ruto chung', moluor Raila Odinga ochung', kaeto mm. bende jago machielo ochung' mawuok e riwruok mag duond buch mobalo kod piny owacho. Mm. To samoro jogi nyalo pogo ombulu. Mm. Ma wakos bedo kod jaloch machiel kachiel e mm. raund mokwongo mondo mi kochopo e raund mar ariyo. Mm. To koro riwruok manyien chuogi manyalo miyo ng'ama yudo loch oyud loch malach. Mm. Jolony mag siasa ni kod par mopogore opogore. Samoro bende nitiere joma wacho ni ah, ni ma en ajenda mar piny owacho. Wadwa ni kochopo 2027 Moluor Raila Odinga ochung'. Mm. Moluor Ruto bende ochung'. Mondo ji odhi e runoff.
Mondo ji odhi e runoff.
Koso ma en paro mane? Eh, sinia siasa lokore. Siasa eh, lokore.
Eh, siasa lokore. Sinia chiyo gokinyi to iyudo ka yamo loko ma Uh, in pok winjo ka ng'ato ni wero nyoro to ka gikawuono yamo loko koro en ang'ane kende mikoni heto ng'ane mosedhi gi picha kendo ang'o motimore ing'e ni nitiere ten pot agenda ten point ajenda ajenda mane jatend piny to kod moluor midusi arele mondo dingo Nokete winjore kogno. ne gikete kogno sebedo chien ka iwinjo ka giwacho ni wacho iwacho- iwacho ni a ten points ajenda gi eki nyaka chopogi mano e winjruok mane obedo kacha to bende king'iyo moluor midusi arele mondo dinga o- ok nawacho ni mano e kaka en but king- ki- ki- ki- king- ne- king- king'iye kata kiwinjo dhok mane otiyogo chien kacha ni an aonge broad west government To iye no kiny To ne iye ka no gin gi kiny. moluor William Ruto. iye no kiny ah, Sisi tunaunga mkono serikali. gibiro kisumu ka bende neno Gimakore maka mana- sembo Eh. Gichangi dhiyo mabi. gichak gidhi Homa Bay lich koro siasa ng'eyo tek but king'iye Uh, mano gima iwachono kwan nyalo bedo kamano ni ji odhi e runoff moluor midusi Raila Amolo Odinga ochung' mano nitiere kanyo endo mano nyalo bedo kanyo uh, mondo mi koro odhi ochuog riwruog siasa moro moro mamiyo thuolo jatend piny dhi Nyalodia e tielo mano mar ariyo mm. uh, ra, kotim, kotim runoff mm -hmm. uh, pod pod ng'eyo tek pod ng'eyo tek uh, uh, youth leader bod waling' ahinya sini akia ni biti youth leader nosewacho ni gin e sirikal Ah? wan wan e sirikal wan waonge opposition wan wasedari opposition wawene gi gimbe giteme Eh. jakom mar odm e piny kenya mangima mano moluor gavana gladys Gladys wangabere Wanga. nowacho ni sani wan wan e sirikal wasiro sirikandni Eh. Eh, to pop wacho nang'o pop pop osewuo machiegni bob Eh. bob nosewuoyo nosewuoyo banyanka milima bona egesagesa Egesagesa. bende nowacho ni Egesagesa. sani Mm. ng'ama nie mesa oselogo chiemo ket bufe Mm. ichiemo gi dhok achiel Gi dhok achiel. ichiemo kiling' thi Uh-huh. koro sani owacho ni wan wanie high table Uh-huh. wachiemo Uh-huh. koro un bende timago chamuru suya Uh-huh. nono abiriyo adek adek ochiko ariyo auchiel nono auchiel achiel odwaro mondo min bende imiwa pachi ni to kum iwinjo ka piny ochomo nie in kaka jawinjo mar duond jokanyanam ineno nade kaka piny dhi gi kuma piny dhiye nie 0733 926 061 mane namba mano mar studio waka okinyi ma kawuono kwa dong' kanyo kod dakika maromo kanyo apar to kod abich mondo mi ochop kanyo saa adek e wang'e mano mar okinyi komi thuolo iwacho nyingi mapiyopiyo kama intiere to kod penjo ma in godo kata paro ma in godo hello victoria Ini dindera jakara bonde. machiegni kede dindera IBC Yes.
Ka jakom nowacho ni ne ok odwar be ne ok apply. Aha. To ko kowale to koro yie kawo kendo wacho ni koro to nyalo mana kawo. Yes.
Mano kare momiyo ywaruok bedo mathoth nikech jok madhi e doka Eh. En adier ni ka gimoro ne ok idwar, Mm. be ne ok apply for it. To ichak kiyie ni idwaro. Donge mano makelo to ema nyalo miyo ng'ato wachi ni nyaka be nitie hidden agenda en wat ng'ato e yo moro machielo. Aha. Lakini jakom gi timne Oh. to wabiro ng'e kaka giwacho mbele ka nikech wachno ruogore ok ong'ere jomoko wacho ni gichiemo jomoko wacho ni gionge jomoko wacho ni gidwaro Aonge wacha an kamin Victor. Erokamano ahinya ka in kamin Victor kanyo. Hello Victoria. Hello.
Yes, mano ng'a? Mama Tyson kama chwe bi.
Karibu sana. Awinjo kwa kaka twake bi.
Aha. To koro weche Kenya ne ono do bedo nade?
Aha.
Jakom dwaro ni odhi ochung' pesa ni mawinjo marach. Eh, nitiere jomoro ni jakom nyaka e debe, jakom nyaka e debe.

Eh, gima ne jatend piny owacho momako wang'a Aha. ni igo kindi gi bunde kasto iti- kiseti itiri itiri e kot. To ka koro ukwalo mwandu ji udwa nego Ah, ah. polis, udwa muko Wan nyaka gi- steshende wan gi mag jal- obila. Ok Oyo. tiendi ni tiendi ma mi dhi timo Oyo. tiendi ma ng'ad oko. Oyo, Eh? mwanjala gima koro kel gima ni shoot to kill. Oh. Eh, chalo no wa- ogolo ogolo chi kaka ne Murkomen owuoyo cha dong cha cha gima ne Murkomen onge pogruok. Eyo macheko chalo ng'ama ogolo order mar shoot to kill. Eh, ma shoot to kill.
Okay. Yeah.
Iruhamano. Hello Victoria. Rameny piny Kenya. Hello Victoria. Nono abiriyo adek adek ochiko ariyo auchiel nono auchiel achiel 0733926061. Hello Victoria. Iwon joka yana.
Yes mano ng'a?
Ma let nyaka chagoro bingo school. Yes, machiegni.
Kama nyalo wuoye matin.
Ah. En wacho wana mar mirima mar eh, jo jo gor jo jo Kenya gi. Mirima mabende jogod Kenya ni godo. ema gin go nikech gisebedo kinde te nyaka ne chak Kenya. Eh, gin pok ne gibedo oko mar loch. Onge loch mabagi.
Yes. Ka ok gibedo ker to gin jalup ker. Yes. To gichiwo madongo dongo e iye kuondego. Yes. Koro ka giyudo ka gini sani koro bagi. Eh. Ma gibedo oko mabang' noyud gin e koyo. Ah. E asira ma gin go kanyo wadwa. Ah. Mano e miriwa maneno. Wach ma malich ahinya to onge miriwa ne machandogi.

Ah, to gidhi kode to ng'ama kethe mana jatend piny ah, ah. Oketho nani? Weche- weche monyiso wa- wan wan jopiny mane wagone kura mane wayiere ok onego donje itwa wan gimoro ni raba bullet Oi. ang'o mane ang'o mane mone statement mane ogolo e twakar wach wach- wach mar lisasi to wach Geno. o- o- o- obila oti gi raba bullet ka wang'o seko tindo motor ng'ama biro gone kura donge onge Ah. Koro olos olos wechene mokwongo. Ah. To bro bi e debe to kabeji ni pod chalo kamano. Mm. To samoro wechege go ema nyalo miyo odok dala. Hey, okay.
Hello Victoria. Mon jo Kanyana.
Machiegni. An ka songo ka iluongo ni Elias Olo. Yes. An kipacha kaka amenyo piny Kenya ma kawuono. Aha. Joma dwaro ni baba odhi ochung' 2027 gi. Hey. Gin ok gidwar baba gin ema gidwarore kendgi giduogo giso kar ka nadhi konyo baba to gima gisekonyogo baba onge wang'ni to bagi. Ing'egi. Eh jogo gin ka wan gini. Oh. Eh, mano to wang'ne obagi, baba odhi adhi odhi oyue, gibe gitem kendgi, erokamano.
Odong' kanyo kod dakika maromo aboro to chopo kanyo saa adek e wang'e mano mar okinyi. Halo Victoria. Eh, Victoria Pagruoth, Opak ruoth ahinya, mano ng'a? ma pasta benjo ka onge dhiang' kadem. Machiegni. E an pa- agolo pacha kama. Aha. Ah, Raila ochung' achung'a gi Ruto nyaka giko nikech uneno ka jo Mount Kenya oringo owe Ruto Aha. nikech Raila koro ni kode. Aha. Koro ka Raila ochako weye to nyo gibedo kamoro achiel nikech wan ne ok wagone Ruto kura. Mm. To sani gik moko mabiro Nyanza ka biro nikech osiep man e kindgi. Mm. Koro ka Raila ochung' odhi chalo ka gima wandhoge. Mhm. Eh, Raila obed abeda kode mondo wane dongruok nikech wasetemo gini kuom higni modhuro to po- onge onge ber mwaseyudo. Mm. Wasikete ber kucho e kwalo. Mhm. Koro an anyalo wacho ni ibed abeda kama kama e yo mwanyalo dongo pinywa. Mhm. To wadonge kokalo kuom makruok gi gi- gi Uhuru got nikech eh, Uhuru nyocha nobedi to ok waneno dongruok malong'o momiyowa. Aha. Eh, koro an mana e pacha. erokamano ahinya halo Ariso, machiegni na na wuoyo. wangima Mae tiluongo ni Nyamanga Johnson, an kama emiyoga ka. aha Wawinjo kaka uchamboa mhm to gima hinyo Kenya kabisa mhm en jatelo. Koro nade gimomiyo awacho kama, nade
eh, ok ema kelone, aha en ng'ama chalo ng'ama ok puonji. Aha. en ema opuonjo jok ma puonje koro dongo usechalo kanyo ni en u advice to en ema onyisou kaka owinjo u advice koro ma gima hinyo jatelo kasto Ah, mane gitiyogo cha Aha. be iye owang' koluwore ni siri be mane gitiyogo ng'ano ong'eyo Aha. koro mae gima ohinye sana sana nikech nyini kawuono golo duge oko tetetetete
Hello Victoria, mara many piny Kenya. Yes, Victoria.
Yes, madonga.
Maja langi, uchiyo nade? Wachiyo maber mana in. An ba chiyo maber langi. An to gima omako dhoga kanyo. Yes. Tara IBC kae. Ing'eni ndalo chuok to ing'eni yiero moko ma nitiere constituency mane e ward ward gi. Mm. In ok apar ni idwa not notimgi nikech iyudo ka jogi bende IBC ni be pok opang malong'o To mar ariyo, Mm. mar ariyo an aneno ni yiero mar 2027 ni mana kaka nyicha Moses Kuri owacho ni ok nyal no election nyalo bet. Kaka anene ni Mm. gino dhi timore nikech ndalo chuok kae basi jo- jok moko be ni dhi dhi e kot mondo ochung IBC nikech ne ok oyiere e yo moro moriere ma- maber. Mhm. Koro an aneno ni kaber to enjwa ni to ok apar ni kwe nyalo bet mbele ka erokamano. Oi.
Kenya dhi bedo gi kwe. Beda beda gi yie. Hello. Eh, eh, Richard.
Yes.
Derry kondo wuda mbo Republic ja Kibigori block number. Anko ndele Kisumu City ga koro. Osie babu wenu.
The youth president wudu mama. Nairobi waseka mwa lingusi. Koro gima wacho. Ah, kwa dongina naka timu wani onyosa wenu wudu motomo bungo. Mawacho ni ya. Weche mag, weche mag edalu kiri gati gachagwagi. Ema chanda ka. Oh. Nikech sirkal odak mana ni Gachagua ma weche ma nyasi ya oganda. Mm. To gidak mana ni kiny gidhi mako Gachagua. Gachagua be nyisogi ni an an e dhoda ka biro maka. Koro aserito ni mako Gachagua. Mm. To, to pok aneno. Ma e gima chanda kaka japiny to koso gin sirkal ni gi Gachagua. Mm. Tugo tuk tuk kaka goyieyo moro ka gud mama. Mano e gima chanda kaka japiny. Hey, okay.
Wawinji. Hello Victoria. Hello Victoria. Halo Victoria. Eh, koyo. Yes, yes. Eh, mo do do sike mo duogo. Machiegni.
Koro.
Mm. Joma dani ja ja eh, ogai mar Azimio chung'. Mm. Ogo joma ground tek godo ma kopon Raila onge to gididong'. Koro mano gima gidwa Raila ochung' Raila kik chung'. Ah, ah. Hey.
Iramo ni wuon akeyo chung. Hello Victoria. Hello Victoria. Yes.
Kaka an Joseph Abong, iwinjo gima timore. Aha. Tije ma mondo chiw joma tindo onge tich. Aha. Eh, okel akela joma nikech ing'e ni tich ka nitiere kokelo tich to koro paro mang'eny bende onge lakini wach paro bedo nogo kinde ji gima tiyo to ok donji. Aha. Eh, nikech kaber to tije ma mondo ochiw tije ma mondo ochiw joma timbe ng'ini ka onge tich to gima gitimo onge koro ing'ini ng'anyo ne gima koro gineno mbele Mm. Eh, ma mano e gima onego bed ni oket e wiye kabisa O- owuoth awuotha gine gwe ka gwe to ng'ato ng'ato ni tich o- o- oyude jo- joma tigo tich ma joma osetieko sikul eh, ok omiye tich omiye tich Erokamano.
Simu mogik. Eh, mo- Ah, Simu mogik mano ng'a?
ma Joseph Abong an Kisumu. Machiegni.
Ah, Ya ye. Halo, Arsen, karibu.
ng'ama wacho ni omi nyithi joma tindo tich, joma tindo ing'e ni onge tich mosomo. Ah ah, dong nitie mosomo. Ah, Ng'ato ang' nomi tich ma onge gimosomo yaw, ing'e ni kaber. Eh. to ng'ato kuongo dhi e college ng'ato dhi e course moro afadhali ka koro inyalo inyalo yudo inyalo claim ni dwaro tich to in Aha. sama i-claim tich misomo be onge ohala moro miloko be- milo- misomo be onge ing'e ni nyithiwa gi mang'eny mang'eny moko nitiere adiera na otieko sikul Mm. to onge gimoro ma nitie e wiye momake e lwete monyalo timo Erokamano. Arizona Ochieng Kuyo, iwinjo duond jopiny, iwinjo paro ma gigolo, iwinjo gik ma giwacho. Watieki, wach ni mogik. Erokamano ahinya wachna mogik. Uh, uh, wabiro medo luwo wach mar uh, IEBC nikech aneno ka nitiere lipode mokikore mana kaka iwacho. Ae to gimaduong' ma nawacho chini ma pod anwoyo en ni iwinjo ka kwetho ji ende wacho ni nane nane biro, tisa tisa biro, kumi kumi biro. to kwang'iyo ng'anyogi duto ngima ema uh, uh, ji wito kethruok mag mwandu kod gik mopogore opogore sani en kwayona ni mondo mi jatend piny gi jong'atne rieko obed piny mondo mi ging'e kaka inyalo kony weche mondo mi weche mag ng'anyo giki orum en gima lit sini kikawo loni ka ohola in go andi moro in gi dukani to odiechieng' achiel owang' morumo pep owang' morumo pep owang' morumo pep olokore mirni bedo wach malit ahinya kata mana joket mwandu bo- bro bro bro bro chako dar joma wuok e pinje maoko mabiro timo limbe ok bi biro pesa ok bi bedo yes erokamano apani wabiro chope gi kanyo en kanyo saa adek do dakika achiel mar okinyi nyakalondo mar victoria duondo jokanyanam watime kamano kendo kochopo juma nogo mano manyien kokale nyakalondo mar victoria